Essalamu Aleýkum hormatly watandaşlar! Kim bilmeşek atly bäsleşigimiziň nobatdaky sowalyny size hödürlemekçi. Bäsleşige eýýäm ýurdumyzyň telekeçileri isleg bildirip başladylar, hemaýatkärler köpelip ugrady. Bu gezekki hemaýatkärimiz-em dürli-dümen ajaýyp tagamlary, şol sanda milli tagamlary eltip berme hyzmatyny göwnejaý ýola goýlan Çoganly şaşlyk. Ilki bilen bäsleşigiň şerti bilen tanyş boluň eziz adamlar, olam bolsa Men YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama hemem şu bäsleşigimiziň, şu gezekki bäsleşigimiziň hemaýatkäri Çogany şaşlygyň Instagram sahypasyna, TikTok sahypasyna hökman agza bolmaly. Agza bolanymyzdan soňra bolsa soragy diňlemeli. Sowal şeýle, Bir rowaýat bar, gadym-gadym zamanlarda kyrk adamyň bigünä ganyna galan bir jenaýatkär, günäkär adam toba gelýär. Toba gelip bir piriň ýanyna baryp, maslahat soraýar. Pirim oňa şeýle jogap berýär, Sen bir takyr ýerde pagyn ek, Geçen ýolagçany hökman gawunyndan dardyp, iýdirip, gaty howlukmaç bolsalar ýany bilen berip goýberip, garaz, hiç kimi boş goýberme diýýär. Özüňem bir kesewini al-da, şol takyr ýere sünjük goý, şol kesewiň gögeren badyna seňem ähli günäleriň ýuwlugy biläý diýýär. Bulam, aýdylyşy ýaly, takyr ýerde gawun ekýär, gawunlaram şeýle bol getirýär. Ýaňky adam her geçen ýolagçyny düşürip, gawun bilen hezzetlär. Eger ýolagçy howlukmaç bolsa, ýany bilen berip goýberip, şeýdip sogap gazanyp ýören, emma ketewüsi gögermändir. Ýöne günlerde bir gün bir aly-ýabyly bir adam howlukmaç geçip barýar. Ýaňky toba eden adamam Ahow, salowmaleýkim, ýa şul gelin bir gawuny dadyp gidiň diýýä. Wah seň gawunyň başyň iýsin, men gaty howlukmaç barýan, maňa seň gawunyň gerek däl diýip ol jogap berýä. Wah beý diýmäň onda, beýle howlukmaç bolsaňyz atyň üstünde ýa ýabyň üstünde duran ýeriňizde men bir käseläp bereýinmi, dilimläp bereýinmi, gawuny dadyp geçiň boş gitmäň diýýä. Ýok men seň gawunyň başyna ýapaýynmy, men howlugyp barýan, aýtdym-a saňa, senden tentekmi dik düşdüm muňa sögüä agzymdan gelenini. Bu-da dişini gysyp çydaýar. Ahyry aýdýar, Beýle howlukmaç bolmaý. Bolmasa, gaty howlukmaç bolýan bolsaňyz, men gawuna sizi salyp goýbereýin ýanyňyz bilen diýýär. Seň gawunyň näme, maňa gerek däl seň gawunyň. Men howlugyp barýanyp aýtdym-a, sen näme, gepe düşmezmi? Ýene öňküden beter bäş beter sögýär. Bir adam beýle howlukmaç nirä barýaň diýip soraýar. Onda Aly Ýabyl aýdýar, Men pylan ýere pylan iş etmäge barýan diýýär. Be, oň ýaly bolsa dagy, gel düş, bir özüňe gel, dynjyňy al, ata-babalarymyzyň halamaýan işi, oň ýaly işe baş goşma, bir gawundan zat edip git diýýär. Olam pälinden gaýtarjak bolýar, pälinden gaýdanok. Gara şeýdip ýaňky. Adamyň gahary gelýär-de, Beh, mundan öň kyrk adamyň janyny aldym. Kyrk bolmasa, kyrk bir eken-dä diýip, ganlazanlyk bilen ýaňky alaýagylyny öldürýär. Soňam eden işine ýene puşman edýär-de, Wah, men toba etjek boldum-a, men günälerimi ýuwjak boldum-a, indi bu eden işime serediň-ä diýip, kesewsine seretse, kesewsi gögerip dur diýýär. Ýaňkyň bar günäleri ýuwlup dur diýýär. Şondan bärem kyrk bolmasa kyrk bir eken-dä, seni öldüreniň kesewsi gögär, başyna Ala Ýabylynyň gününi getirdi diýen ýaly söz düzümleri türkmen dilinde galypdyr diýýärler. Indi soraga üns beriň, ýaňky Ala Ýabyly nirä, näme iş etmek üçin howlugyp barýan eken? Kimde-kim dogry jogaby meň Ýutub kanalymdaky wideoýa ýazsa, şolam ýeňiji diýlip yglan ediler. Kim birinji bolup ýatsa, şol ýeňiji diýip yglan ediler. Ýeňiji görkezjek Altyn asyr belgisine-de biziň bu gezekki hemaýatkärimiz Çoganly şaşlykdan pul baýragy geçiriler. Üns beriň, Çoganly şaşlygyň, ýagny hemaýatkärimiziň Instagram sahypasyna, TikTok sahypasyna Meň YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama hökman agza boluň. Eger agza bolmadyk ýagdaýyňyzda jogabyňyz dogry bolmasa kabul ediljek däldir. Üstünlik hemraňyz bolsun, janyňyz sag bolsun, öý-ojagyňyz abadan bolsun. Mmm jogabym saçsyz. Doly jahli.